Wind Creek Lovers, ke tal? Lo bo ta puntra bo mes, Kiko Wind Creek Carnival Casino tin di ofresé e biaha? E biaha aki nos ta bini ku algu totalmente diferente. Manera semper, na tur nos kampañanan nos tin un slogan, Keep it fun, play responsibly. Awor lo bo ta puntra bo mes, Kiko nos ke mèn ku Keep it fun, play responsibly? Ta p'esei awe, den un bachi diferente, Windmill Carnival Casino ta bai elaborá un tiki mas riba nos Responsible Gaming Slogan. Den kuadro di nos Responsible Gaming Slogan, awe nos ta bai ekstendé un entrevista ku un persona ku ta bai konta nos su eksperensia ku gambelmentu. Ken nos tin huntu ku nos awe? Awe nos tin Papa Til. Tata di nos artista Djeon um ata no esquinan así bo bo pregunta nan mi mi por conta mi mi experiencia tambe den casino tur uh loke a pasa mi por flashback so mi sintando aki den caba ya mi ta dai un flashback Ta con e cosnan a bai? Con e cosnan a bai. Con ta nos papatil a nace na Aruba? Con ta nos con e famia forma? Um, nos ta famia musico. Mama nace den un famia di um, seis ruman. Un a fallece, dos a fallece. So, um, nos ta hobby musical. Um, a nace na Aruba dia 5 januari 1950.

Manase den e hospital na San Nicolas, e hospital di nos tin e hospital di Lago, hospital bou di direkshon di Amerikano e tempe di Lago. Bo biba na manase na Paradera, Paradera a bai skol na Paradera, esei a bai Lasal skol, esei a bai muzik skol. etcetera. Ki ta e instrumentonan ku Papa Thiel ta domina? Mi tabata kitarista na kumisamento, mi ta gitara, despues mi a bai pa piano, anto despues trompet. Trompet. Sí. I despues a kaba skol, etcetera, a kasa, forma famia. Mi a kaba skol, mi a kasa. M'a casa cu un dama cu ta biba na Nort, mas pa Nort di nos ta yam'e. Pasobra ta ya Nort, anto mas pa Nort ta wes punt, Mercedes nos ta yam'e si. Anto m'a casa na aña diesnuebe ochenta. Despues di diescinco aña casá m'a devorciá pa via di, of, I mean devorciá, e señora devorciá mi. pa motibonan di gambleman. Oke, oke, oke. Anto e ora ei un bisio no, bisio na gamblementu. Kon e bisio a kuminsá? Ke manera en un momento dado Papa Til ta kasá, tin e muchanan, mi ta suponé den e matrimonio, kuantu yu? Kuater. Kuater, oke. Si. E mayor ta un yu crianza, no? Okay, sí. Anto e otro nan si ta uh, bon, tu ta mi yu toch. Okay. Um, ta tin Jean Paul, e mas grande. Sí. Uh, spet bin Roseanne, spet bin Melanie. Anto um, Jonathan John. John. Anto con e vicio a comisar, la nos, la nos comisar, né? E, e, e vicio ta comisar na Na bo bo ta bo ta un amigo ta invita bo no bo ta bai bo bisa ey ban casino nos ta bai casino anto nos ta wak e tempo ta e drinks free anto nos ta bai cu dies florin o binti florin cambia sa sinta den mashin tira tira poco cent no tira hopi un dollar pa bo haya drinks esey tin esey tabata e anto e ora Esun ku amigu di mi ku ta ku ta gamber a bisa mi, no e mashinnan di slot machine ei no ta paga e esunnan ku ta paga ta black jack of esaki e roulette of. Anto ora bo siña e wega anto no hay problema tambe. So ta den bo no sai wega, bo no ta hunga. Anto ora bo bo haya sa je wega, anto ora amigo no ta ai, a boso ta bai. Bo tambe ta bai purbo paso bo ta wete amigo ta gana paso bo ta wak ta perde. Ora bo ne, anto ora einan e na e visionan tur dia bo ta bai pasobra nos bida di musca ta marduga. Di marduga despues a bin e binti kuatro ora.

Um, asina ta keda bai, e suanan ta subi. Despues plaka ta kaba, bo te fia. E na e problema tabia. Ora bo te fia, ante ora ya tu kos, bo, bo, bo ta perde, bo ta paga, bo na tabira difisil, bo, muchanan, bo mesa, Ora señor a divorciá, dos a bin cu mi, dos a bai p'e mama, asina, anto e vicio ta keda. E vicio ta keda. Awor n'un momento, con esaki a afectá Papa Til n'e momento cu lamentablemente e divorcio a caya den? Con esaki a afectá? Laga nos pone e papatil mentalmente combiná cu e bicio. Pasobra con cu bay bini ta e famia. Sí, sí, pasobra ora cu e problemanan con sa bini ta ora cu bo paga awa. Anto e señor ta bisa y e placa di e coriente, bisa y ya, y abo ta cuminsa gaña, inventá cos. Anto, pero ya bo ta den caba, no? Sí. Lo pesa e ora bo ta cuminsa gana, paso bo, bo ta vicioso. Anto, e ora um, bita ya ta corta agua, ta corta corriente, eh, cuminda tin, pero no, no mane mester ta. Asina, anto e ora eh, e señora decidi di um, Um, ya, si bo sigue asina, nos ta panas. Mi digo, el parte no, so ya mi ta den bici. Bo no worry con nada. Y ahora vamos a ver que dos hijos chiquitos, entonces más sigue quema, entonces. E ora e cas, ma vende, ma mi sigue gamble. Te men a yega un momento dado cu e cas a cay aden, cu a bende un cas. Mi mag tin puntra na ki balor e cas ta ta? Ta cuaci cien ochenta mil florin. Te men a laga nos pone mei miyon casi, a bende e cas pa por a sigui cu e bicio. Ma mi ta tin tres auto, mi a bende dos pa mi sigui cu e bicio. Y mi a perde tur cos, mi a perde cas, pasobra mi a perde tur e placa, mi a perde tur e auto. Ma keda kon wacha raka mi no bisa un po. I ora ku a pèrdè e kas, unda a bai? A bai na kas di mi mama. Mi mama a bende kas, a bai kas di mi ruman. Ke dos muchanan. E ora bai kas di mi ruman, mi ruman òmber a muri, e ora mi sa ta sali pi ke kas pasobra ya mi no tin parti mas. Enton e ora bai biba na un kas, e kas, e kasita ei. Aha. E ora um ya kiko bo? Ground zero. Ground zero. Di di un kas di di mei miyon ku ku auto ku luho ku airco tu kos. Flat screen, tempo e nos e flat screen nan tabata bin ku speaker abou. Sí. Masha biehu mi. Sí, sí. Pero nan tabata moderno e tempo. Sí, sí. Um, anto pa un, manera que me mostraba e, e sei, sí. e ding no ta tin nada. nada. Non tin aircon, tin vent, calor, mm -hmm. non tin ventana, uh, drechi, anyhow. Sí, sí. E ora mi mesti comisionar. Na Serobek. Serobek. I un momento, um, kiko tabata e momento ku Papa Til a bisa, Awor si ta basta. Apesar ku a pèrdè tur kos, pasobra tin hende ta pèrdè tur kos, pero nan ta sigui. Pasobra den Papa Til su kaso, por ehèmpel, b'a bende kas, b'a bende outo, b'a sigui un ratu den e bisio, te ku b'a end up na e kasita. Kiko tabata e momento ku. a pone cu ey, awor si, basta. E e momento ey ta paso mi yunan, Jeyon y Melanie, cu a fayece tambe par aña atras. Anto nan ta bisa mi, Pa, stop, Pa, stop, pero bo ta den e vicio, no? Pero no tin entrada tampoco. Bo ta pera trabou tur cos. Anto e. Ora mi a keda ku un outo nos a haya aksident, mi ta kòrda nos a haya aksident ami ku nan, anto e ora mi a sinta para ketu, mi a bisa nò mi tin ku mi tin ku kuminsá somewhere. Anto ora ku mi a bai si ku un grupo, einan ta e parti ku mi mi a bai na un grupo di hende ku ta hasi orashon. Anto einan mi a topa un par di hende. Anto un bakusa bai hasi orashon ku nan paso ya mi tin un kaminda ku por solushona ku Dios. E ora mi a bai andan anto nos hasi kumsa orashon. E ora mi a laga alkohòl ora bon no, sigaria, otro kos. Nos a laga, mi a kumsa laga esei anto e ora bai buska un trabou bek di tokamentu. Pero tur e kos ei a pasa tambe den.

E ora bo tin ku laga tur bo bisionan, pero e sigarieto ta difísil pa mi laga. E ta un bisio difísil, mas ku tur otro bisio ku ami por konto. Oke, mi a laga e sigaria, mi a laga e alkohòl, mi a laga tur kos. Papa Til, konta nos kon a bai ku trabou? Pasobra a menshoná ku ta tin pèrdida di trabou. Kon e karera di trabou a bai? Si manera mas splica mi ta tawata mas bai traha na un restaurant anto mi a cuminsa bel to habada despues si por casina cu ta cu ta greek casina bo anto e nan tal rosendo colmando ta manager nan tal a yama mi ta Robert bo sa mi tin un trabou di tocamento si mi por pasa pa un aña firma un contract cune. A m'a bis'é oké ta bon ora m'a bai nan nos a firma kontratu pa un aña. Pero m'a keda dies dos aña nan. Dies dos aña na Seaport? Aha. Wow. Dies dos aña, m'a bai pa un aña, anto m'a m'a m'a m'a toka einan komo músiko ami ku un mucha muhé. Nos a dies dos aña, nos a bai pa un aña m'a bai nos toka dies dos. I dje nan bo ta mira tur e plaga ku m'a pèrdè. den casino, anto m'a recuperá e bak den trabou. Anto e dennan m'a stòp di gamble completamente, stòp di huma, stòp di bebe den casino. E dia prome dia trabou. Esei tabata un stòp. I aden m'a mira un hopi hende Perde plaka tambe, gana tambe. Ke meni e mes un, bo por bisa e mes un industria di ta pone bo eigenlijk perde tur kos. Den e mes un industria ei a yuda bo lanta para riba bo pia bek ku un parti di responsabilidat propio. Kuminsá traha bek den den den restoran, kuminsá toka bek, m'a kumpra un outo mas nobo, asina riba m'a kuminsá bin bek. Mucha na bira grandi. E ora ma disidí di yama e señora pa bis'é, pa sa kiko e muchanan tur a keda sinta. Ban hasi bon pa e muchanan por krese den un famia, anto nos hasi bon. Hasi bon, ora nos ta giasin waya kasá, nos ta bole parti fariá. E muchanan ta grandi kawa. Muchanan ta grandi caba, anto, pero e e proceso ey di bin bek, sí. anto e ora e muchanan keda contento, sí. tu famia, tur mucho ora cu ora cu nan ta den famia nan ta contento, mm -hmm. ora ta parti nan ta, nan ta, con ta sinti, sí. obi con ta sí. pas, sí. anto ama pasi sei, mama sinti con mi yuna a, a, a keda sinta, nan, nan, ta, nan ta happy, yeah. anto ora yeah. mi, mi mama ta bek junto, e ora Tur ta bai over, tur ta kontento, nan a kaba skol. Anto ora asta ta tin trinta aña kasá, nos a por devorsiá. Nos a por devorsiá, pero ya e ora men mi tabata, mi a sali afe di e. Sali kompletamente for e ilisio. Despues di e kas ei mi a haya, mi a hür un apartamento pa mihó. Despues bai na kas, mi tata ta tin un kas, mi ruman hòmber ta tin un kas. Cu mi tata anto e nama bay anto. E nana sa con sa grow up. E mi bin bek ariba. Trabounan ta sa de ta cos. Pasobra ora bo laga tur bo vicio, bo laga tur bo amigonan. Bo mester ora bo tin vicio bo tin yey amigo. Ora bo tin seno bo tin yey amigo. E ora bo ta bin ariba anto Dios a nama yu. Bo a bita lento anto e tambe a cuminsa haya.

E ta cumpra un cas. E di, y ora ami, ora Maria Mercedes no a biba den un apartamento. Anto ora el ta cumpra e cas, e di, Pa, mi cumpra un cas pa mami, pero si bo kier bo tin bini bisita nos. Anto e señor ta di, Tres biaha cu mi ta bay cas, pero mi no a casa mas. Pero e muchacho no ta oke cu bo a keda biba ahinan. Kiko ta un algu ku bo ta bisa si bo mester hasi e kos aki kompletamente diferente ku bo mester manera nan ta bisa na Kòrsou akinan? Si bo mester muri bolbe nase atrobe, kiko lo bo hasi ful diferente ku ta regardá? e bicio aki? Kico lo mi hasi diferente? No ta asina lo, no ta asina so bicio, mi ta tin hopi bicio. Si. Trata, trata di controla, pasobra bo por hasi tur cos, pero no bay extremo. No bay extremo. Ta p'esey nos ta keda para riba riba nos responsible gaming slogan, keep it fun. Play responsibly. Ke men di, pasá bo tin ku entretené bo mes, pero ta responsabel. Pasobra mi tin amigunan ku ta bai kasino, anto mi ta bai ku nan, pero mi no, kuantu, binti dòler, dies dòler, bo ta ungel, bo pèrdé bo bai. Pasobra ya mi ta, mi ta kono, mi konosé kaba. Mi konosé. Anto mi ta bisa nan tambe, e hombre. Ey, cien dólar bo tin hasi, si of dori? Ya, that's it. Si, bo ta pasa pret un rato, bo ta. Kiko ta un konseho di Papa Til pa e binidó di kasino i eventualmente e hende ku tin su bisio? Laga nos kuminsá ku e konseho ku e hende ku tin e bisio ku ke sali fo'i dje. Buska un grupo. ku por yuda bo. Por ehempel, un grupo di orashon, buska un, buska Dios, pasobra Dios lo ta salba bo den tur e kos den. Lo dabo forsa pa bo sali. O no? Ke men, bo tin ku buska un ayuda profeshonal. Amo buska Dios, pero amo haña ayuda profeshonal tambe den e grupo mes, no? Pasobra nan ta konsehá bo. Awor aki, Anto esunnan ku bo a bisa awor esun. e, esnan ku ta biniendo kasino i ku tin chèns di bisia, kiko lo bo ke bisa nan? Mane e bo a bisa awor, N bai ku un sierto suma, N gasta esei, ora e kaba bo ta bai ya otro siman ota ki dia bo ta bin bèk, anto ya bo no ta sobrá. E problema di casino ta cu mi experiencia ta no ora bo ta perde ta ora bo ta gana esey ta experiencia no ke ben ora bo gana bo ta bay cas ke placa anto maña bo ta bin bek bo ta bisa bo ta gaba doble anto tin ora e no ta asina of e no ta asina y. Sí, esei t'e. Anto pa konsehá no no mané bo ta bisa bo su slogan ta Gamble Responsabel. Gamble Responsabel. Gamble Responsabel. Mi bai konsuma, mi ta wak esaki mi ta bo ta gana tantu, mi ta wak esaki mi ta bai gamble den kaba. So e ta e ta e ta un atrakshon, e ta un dibertishon tambe pa bo ta wak. Pero ora no ta bira dibertí, ta bira. Adikshon ya ta peligroso, ta hasi hopi doló. Nos ta kontentu ku nos por a skucha e historia, pasobra hopi bia un hende no sa kiko tin pa tras di un hende. Nos ta nos a haña e momento aki un momento masha bunita mes, pasobra ta e propio Djeon mes a yega di konta nos e historia, un biakel a bini di bishita serka nos pa un proyekto. El a konta nos e historia, anto nos di, Eh eh, mai a gana di kombersá ku Papatil, anto laga Papatil mes konta su eksperensia di su bida i kon kosnan a kana. Ke men di, Danki pa e oportunidat, danki pa a kompartí e bunita historia aki ku nos, pasobra esaki ta un historia ku un éksito. Tòg bunita na final. So tin hende ku lamentablemente lo no tin un final bunita den e kaso aki. Anto komokiera ku Papatil si a logra sali for di esaki, Papatil por konsientisá hende riba esaki, nos ta bisa no, nos tin ku kohe momentu aki i manera nan ta bisa na ingles run with it. Anto bo tele Ifona. Masha masha masha danki pa e entrevista aki. Nos ta sumamente orguyoso. di Papa Til cu Papa Til ta hunto cu nos sigui haci bon trabao sigui apoya nos Djeon anto bo mes a ban pe. Na oro semper cualkier rato bo esaki tin algo mi ta wele pa bin bek pa duna pasobra historia ta largo no ta awor ke mahin ke un den otro esaki pero. E ta basta largo. Tin tin mas cosnan. Masha masha masha Cosnan danki. pret tambe cu ta pasa. Danki. Masha danki.